Halo, tutan cu Paul nih a nunnak ah a rak tonmi harsatnak le temhinnak kong he pehtlai in kan zohṭi hna lai i Paul hi harsatnak le temhinnak hi a tam taktak a rak tongmi pa pakhat a si. Fiang tak tein le Baibal ningin kan chim a si ahcun Taksa lei in cun Jesuh Khrih nak hmanh in Paul hi harsatnak a rak tong deuh. Kolos a ngan pakhat relnak Galilee ah kan hmuhmi cu Khrih nih a pum a simi Khrihfabu ruangah a temtuarnak i a chambaumi kha ka taksa in ka tlinter tiah a ti. Khrih nih Khrihfabu ca i a temtuarnak vialte a tling lomi, a chambaumi kha keimah nih a tlam ka tlinter tiah a ti. Ka hin Paul hi harsatnak tampi a nunnak ah a rak tong. Culawngselo kuat hnihnak Korin a hlei a ngan hleikhat a hme kul le thum kan rel si ahcun Paul hi hai zeitluk in dah harsatnak a nunnak ah a rak tong timi ah kan hmuh khawh lai. Cuka ummi cu Khrih rianṭuantu an si maw? Mihrut bantukin chim ko ning law anmah nakin ka si deuh. Rian tam deuh in ka ṭuan. Rel cawk lo tiangin an ka tuk. Voi tam deuh thong ah ka tla. Voi tam tuk ka thi deng. Voi sawmli tlinnak ah voikhat bau in jumi hna sinah tuknak cu voi nga tiang ka in. Voi thum tiang fung tuknak ka ing. Voi khat Lung in a kan cheh. Voithum tiang tilawng rawh kan tong i nikhat le zan khat ti chungah kan um. Cutluk i harsatnak a tongmi pa a si. Paul kan zoh tik ascun a nunnak ah harsatnak tong lo bantukin le ṭihnak phannak a nunnak ah a taksa Sa a thlarau a thinlung ah harsatnak tong lo bantuk ah Pathian bia a chimmi Jesuh Khrih nih bia a rak cahmi a thinlung ah cun ken i khuzei a um zongah a caan a rem zongah Pathian bia chim a caan a rem lo zongah Pathian bia chim dingah a forh hna i a nunnak ah Pathian bia chim hi a nun umnak ah number pakhatnak a thiah tuk pa a si. Zeiruang dah cu tluk ah a nunnak le harsatnak a tongmi pa cu Pathian rian cu a ṭuan khawh kan ti ah si cun Paul nih hmuh fianmi thuhmi a rak ngei. Cucu hmuh fianmi le a rak Thupmi Paul a nunnak a rak thupmi cu Paul a mit ah a thinlung in zeitik hmanh ah Paul nih a harsatnak kha a rak hmu bal lo i Paul a mit in le a thinlung ah a rak hmuhmi cu Jesuh Khrih dawtnak lawnglawng kha Paul a thinlung in le a mit ah a rak cuangmi a si. Rak tuah khawh kha Paul nih a ngeihmi thlarau kha nangmah zong na ngei i zumtu paohpaoh nih kan ngeihmi thlarau ai khat dih. Paul nih a ngeihmi thlarau kha a ngan deuh lo i a ṭhawng deuh hlei lo. Paul nih a ngeih bantuk tein a ngeihmi thlarau sung kha nangmah zumtu mi piangthar kan cungah kan chungah a um i thlarau Peter nih a ngeimi thlarau a khat dih cu bantukin chim ka duhmi cu Paul nih a ngeihmi thlarau le ka ngeihmi na ngeihmi thlarau ai khat Harsatnak kan tonnak hi kan nunnak a donghnak a si lo. Harsatnak kan tontu cu cu harsatnak cu kan nunnak ah mileng bantukin a kan nun rak leng tai. Cucu harsatnak a kan len lio caan ahcun Jesuh Khrih nih a kan duhpiakmi cu

Harsatnak na ton tikah nangmah lawng na si lo. Na pawngah Paul nih harsatnak a tong i thonginn chungah harsatnak a ton lioah Pathian nih a umpi bantuk tein nangmah le keimah zong nih harsatnak kan ton lio caan zongah na pawng kan pawng te ah lam nai tiah Pathian nih kan harsatnak cu phi sin dingin timhcia tein an rak kan hngah peng Pathian nih cu a si caah cun chim ka duhmi cu harsatnak kan ton tikah cu harsatnak kan tonmi cu A pinlei Pathian nih a kan tinhpiakmi cu a hmu thiammi, hngahzia a thiammi zumtu kan si hi a biapi taktak. Harsatnak pinlei ah Pathian nih kan caah zumtumi kan caah a ṭha bik in planning a rak suaimi le a rak kan tinhpiakmi hi a rak um ko ti nan sinah tawite thazaang pek kan duh mi hna si. Pathian tu nih thazaang kan i pek khawh mi le tawite harsatnak kong i pehtlai kan chim kan phuan khawh mi cu Pathian tu nih sunparnak le sualnak kan pek mi ko seh. Amen.